Yes, Baulaeva. Rabino wer malit ahinya. Ng'ama ikwongo luongo en ma Yesu. Wer gi weche moko. Arwaki Baulaeva. Arwaki kabisa. William Iveria. William Iveria, God bless you.

Yes. Luonge luonge we Juma Steven Juma erokamano kuom biro. Nyasaye ogwedh na ima piyo piyo. Mm-hmm.

Oh, yes. Wili basika kontra plafo. Apako Yesu, apako Nyateko, Thomas Okote. Nyasaye ogwedhi kuom biro.

Hey, apako Yesu yawa mitadua mitadua mitadua agwedhora mang'eny to be nie dakika manok kachak aduogo e wendno sani sani apako nyasaye miluongo ni manochwe polo koda piny apako wuode yesu kristo miluongo ni janazareth okweya ruodho ngima iluongo ni rabi japuonj mang'ula yes en japuonj maonge digri mar piny ka to e japuonj ojaje ojawar ojateko ojaloyo eh, we wasomie muma e rapar mar chik achiel matindo chakre auchiel jehova nyasachwa nowuoyona e herob kowacho usedak e godni moromo usedak e godni moromo wadhi e sula ariyo e the same, e the same, the same book wadhi e sula ariyo matindo ang'wen ariyo matindo ang'wen wacho niya kendo ichik jogo kiwacho ubiro kadho e pap piny oweteu ma Ehe, ma nyithind Esau modak e Seir, mi gibiro luorou. Emomiyo ritreuru mos ahinya. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Apako Nyasaye. Wadoga ne vas ariyo wacho niya, ariyo vas ariyo. Kendo Jehova nowuoyo kawacho, usedhogo godni ndalo moromo. Wichreuru uchik yo masawa. Adwa wuoyo godhiambo sani kuonde ariyo hmm? kamidakie gi kamiluororie kamidakie gi kamiluororie e chunyi kamidakie you have lived here for long you have compassed this a long enough eh, for a long and a long enough mano nyasaye mawuoyo kuonde ariyo to wuoyo ne ji oganda mobedo ji ji group moluongo ni ji ma ng'ato nyalo wacho ni hey, to mano doko dhano obedo dhano mopie malworo got gilworo alworo odiochieng gilworo alworo otieno gilworo alworo odiochieng gilworo alworo ka gichalo joma muofni ma nyasaye onge kuomgi to kanyo be gidakie ma wigi nowil gi wuoth mane gidhiye ma Nyasaye moneno gima mi Nyasaye ema chak wuoyo ni isetimo begini moromo isedak ka moromo iseluorori moromo koro lokane style mae gima dwa wuoye godhiambo sani jowadwa opak yesu ma ruodhwa gimomiyo adwa wuoye wachni en ni jo-Israel kane owuok e piny twech e piny anete piny chuodho piny chandruok piny manopong' kod gik maricho mane otwe chunygi nikech yanda asewacho ni jo-Israel kata obedo ni ne gidak e piny Misri to piny Misri ne nitie gik mane nyalo lombo wang' kata ne gin e twech to twechgi ne ginyalo we kando nikech dayat notimo kachieng' e piny Misri kendo udi ne beyo e piny Misri Par ni piny Misri ema ne kama ne cradle, cradle of civilization, chakruok mar, mar weche te. Obed rieko nochakore Misri, obed juok mago ma Misri, obed ber mano ma Misri, kata nanga Misri, gobal Misri, sunga Misri, nyaka gedo Misri. Koro ok nena ena piny minyalo pima pima ma ng'ato kowinjo ni odwa, odwa dare Dito nyalo dar e yo mayot? Hapana. Gimomiyo Nyasaye ne timoni gi ranyisi ok ne mana jo Misri kende, to notimoni gi ranyisi e piny Misri mondo jog joka, mondo ging'e ni dhi e kama ok ging'eyo mane osing ba ni kweregi ma be notho higni mia ang'wen higni mia abich mokalo to kata kamano ne ginyalo neno koro e chunygi ni to ka ng'at ma wadwa golowa kani ora onni Mm, ora onini kendo timo time madongo machalo kare wadhi uru adhiya mano oganda maduong' nodhi kodgi ma bende nochako paro yo yor chien ochako paro yo chiemo ochako paro yo gik ma ne timorenegi nitiere ng'ato nyalo dak kamoro modhi ong'i ma chunye bed ma kanyo kwan ma kisungu luongo ni obedo kamino ni comfort zone en e comfort zone mare odhi ong'iyo gi mazingira ne mar thagruok mo owacho ni a chandruogno mara tang'iyogo wan ok wakwechi wan ok wadew wan ok wachandre gima chalo kamano omiyo jogi kama ne gigikieno ne gidak to gidhogore gidak to gidhogore yes Kawuono mawuoyo kodini mm, nitie ji ma kata ikone ni kama otweyeno mopakore ni otweye kama olothno kanyo ok oloth kanyo nitie mach mach ma kodonje paro to paro wich walo kanyo nitie mach ma kodonje ich to ich lurore kendo idiewo kanyo nitie mach ma ka idonje to kende ma kethore kanyo nitie gik maricho ma kata ineno ni otweyeno kanyo en piny chandruok en piny got miluorono kata iluoro mana god somo miluore mituch go guti apar gaboro to ok ober ibiro yudo ka nitie gik moko morem koro emomiyo adwa wuoyo kuom wachni odhiambo sani mondo wapuonjre mondo waket moro kamoro kamoro kamoro kamoro owinjore odonjie kendo oling'ie jothurwa kata jo Nyasaye en ang'o in idak kanye mm? otweyi kanye tiluorori ang'o nikech nitie gik ma ji luorore ma gin kat ok owinji kata itwang'ne kadho ok owinji kata iketne katena sapul motimo nyororo mikona tweyo jotiende nyaka ng'uta ka gintie gi nyorochegi gi gik marotego gi mambulu gi marochere ok owinji obiro mana luorore kanyo to ok oluorore chunyi ibiro neno ka ok ochop kama idware kadi chal mipang lamo ma in ema ing'e lamo eh? mimos maria mikone ni en en mi nyasaye kendo kwanwa wan joketho nyaka chieng' moro watho to ok owinji iluorori nitie gima inyalo luoro ma nyaka nichak luore kithini nyaka kawuono kata ijalemo kata in gi batiso kata iluor godono eh, gi batiso miluor godono gi batiso miwach ni in tinde kiyudo gik mane ikia ok ibi kalo godo nyaka nyasaye wuo emomiyo nyasaye wuoyo koda ka sani kokalo kuom dhoga mondo akoni ni gimitimoni ni kama intieno gima chandino wachne ni enough. Wachne noromo. Kone gino noromo. It is enough. It is enough. Kawuono godhiambo adwaro joma dwa wuoyo kuomgi madwa konyogi mondo giwach ni sigete it is enough. Mm. Gidwa wacho niya luoro man kuoma momiya luor aparore nyaka githoge ma ok nyal nega it is enough gima oketi e jela miluororieno en ema wadwa wuoyo kode ka wadwa kode niya you have gone through this much and it is enough enough is enough we luororie e gimoro ka en gi keni mari ni kawo mirima deyi tijalemo to in gi batiso wachne ni kawuono it is enough kata ka dichuo kata ka dhako ema lweri kore ni kawuono it is enough nitiere jochiende moko ma nyaka wuogo ok ni divorce divorce is, is not enough kata idivorce ng'ato dichak idivorce ng'ama idhi chako nyuol machielo ne ok malaika kendo kik ng'ato wuondi ni koni niya ni, ni, ni, ni, ni koro kiwe kodhi onyuomi gi ng'ato kata ka idhi inyuomo ng'at machielo ichak iwe chiegi ichak iwe inyuomo ng'at machielo dikano jachien wuondi niya ni I had enough with that woman I had enough with that wife I had enough with my girlfriend I had enough with that job ni ni ni gik moko winjore igonegi enough emi winjore igonegi enough gik monegre loss kendo ichak wuoth mondo idhi kama nyasaye ochiki mondo idhiye mago to ok idwar to gik ma jachien omiyi ma be rachandi to itamori godegi enaf itamorigo jomoko dagi kata puga mar njaga mondo okone puga mar njaga kata njaga mikoto karol kol maduong' mochake nyinge kata kiluongo ni chepunda kata kiluongo ni imbwa chieth liech ibiro pake gi nying te nok opaki ibiro neno ka en ema obiro gori niya ok niwachna ni enough is enough an ema abiro koni weche monego iwachi omiyo kawuono kiduogo e pachi ma iye ng'ato koduogo e pache ma iye samoro isebedo kama igikie ma dhier omaki in emi chalo joma chulo gope mag jodhier tetetetetetetete kwaru mane otho ka ok ing'eyo iluorori alwora iluorori alwora dhierno igod dhierno in emi luororie in emi luororie nikech nyaka kenya ka kaminena wuoye kodini ka nyaka jodi minus bedo gavana iwinja to ito kata tich ywecho gi di ni momedi no onge iluorori e tieni dhiero keti kamoro biluorori e ma ok inyal muomo ok inyal muomo kama ji muomo ok imuom nikech wi tek wiyi ok wiji jo israel ni iwuoyo kodgi ok ni pok ne gineno hono ne giseneno hono honni madongo mag nyasaye omiyo gigik e gode moko korgi ni usedak e godeni gaming'a iwinja isedak e godeni gaming'a to kendo kochako dhi kamachielo uselworo ka gaming'a winji kawuono wach ni it is enough depression hmm? paro madhi mabaro ma, ma wiyi systematically obaro mna wigi ka ah, anene kobaro mna wigi ka awi ah, popni makati kawo mna taulo gi pi mang'ich mindhayi wiyi mindhayi wiyi mindhayi wiyi kor kobiro in gi depression ma tv ok gol in gi depression ma, ma pek ma ywak ok gol kata ywak mindakri Mm, to pod iluoro ni aluora oluoro e wi wi luoro e kama irome ni ang'o miparo malich gi iki manokno gimomiyo nyaka ipar ahinya nikech nitie kama idakie mm, kama idakie kendo iluororie iluorori kama ji ok luorre iluorori e piny marach kanyo nyasaye ok nowacho jo-israel odagi To Nyasaye kwene ni mwomuru mondo udhi. Hmm? Pass through, pass the border. Nyaka ikal, kal ane limit nikech koro it is enough. Sama in ichopi okang' ma in iwacho niya, ni gini oroma, adwa kalo the border. Hmm? Gini oroma adwa kalo the border. Kata jomoko koro ni gino wete. Iti biro weye kawuono nikech Nyasaye oseketo weche mabith e lewa mondo awuog e wiyi, mondo akonyi, mondo awachni niya, duto nyalore kuom ng'ama oyie ng'ato wachna na mina duto nyalore we ng'iyo we ng'iyo don't familiarize hmm, with that condition that comfort zone ae we luorori kama ji ok onego noluore we luorori e pidhno pidhno rach pidhno nego kwato pidhno nigi buru pidh ayany pidhuno pidhuno rach we luororie nitiere got minyalo luororie nitie pith monego idagie nitie kama nitiere ogodo nitie kama nitie geno geno kanyo en iyude mana kama biro wachoni hmm, to anyalo kwano ni nweche iyude kama iluongo ni golgo mane duto orume ah. golgothgotha onge ng'ama noluoro kata askeche ok noluore nikech en nochomo satan gi tadni wiye teir kanye ma nodhi ochuowe e musalaba kanyo e golgotha kanyo ni joma kalo bodo tamo nyaka modo kawo lietegi chunygi nokuny e bur moket kite muma wacho ni ng'at mane nie golgotha kacha ka nosegure ah. hmm, ma nogure ma chunye nodhi to muma wacho niya liete nyaka mag jomotho ma notho chon nobarore ne kawuono kata obedo tem mar jok ma jomoko nokawogo chunyi modhi okano ma giwuoyo e wiyi e wi pichani ma giwuoye ma gilame ma giiko ma in kata iwuotho kato noseywagi jachien noseywagi mowacho ni macha kawe watieko ma gik moko matimore ni gina gina masiche masiche masiche masiche masiche masiche hapana kawuono iseluorori kanyo moromo iseluorori kanyo moromo nikech nyasaye manitie nyasaye manochwe kod polo koda piny en en gi nyalo en en kod teko obedo tuo mane onge manyalo nyalo emomiyo manyalo tame emomiyo winjo keja wer wecho niya ni ka ichiew kinyi ng'ama iluorori kuome en rabi eh, kata itiyo tiji ng'ama iluorori e nyinge en rabi kata ichiemo ng'ama onego okuongo luong en rabi tiende niya awacho ni kama otwe yie no rach jomoko nitie motwere e din emotwere jomoko nitiere motwere e weche moko mok gi understand tiendgi gimino weche maricho hmm? gimino weche to giriambo oriambo e din to oriambo e tich to oriambo e chama to oriambo kamoro amora kae to wacho ni wan kaka wantieno wan wan wan maber ifuo Hmm? Wawuoyi kamano, ifuka chi chi sunem cha mane otuoni en en maber, en odak e kind jogegi, gima chande onge, an aluorora aluora ka, kata aluorora mana gi guogi, kata aluorora mana gi mbuche, kata diek, kata aluorora mana gi gwen, an adak e kind yawogi maber. To yagi modak e kindego to miye nying, ekekeka wuono kata in. Hmm?

kama ne waweye cha mondo ichiw mondo ilosnago orach kama otweye rach olokete pidh lep olworore e pidh lep haleluya duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odogne yesu ng'ato kono namin Omiyo koro jogo niya, iwinjo, iwinja, wach niya, it is enough. Pok oromoni emomiyo injilini ok wadwar e tugo nikech injilini nitie sani joma make ko tuta gi ndhedha gin gima ne giwacho ni enaf onge gima norome onge nikech kata obed richo otimo richo kaka ohere omodho ka ng'ama modho pi kendo en oja plan oja master plan mano ok chande nikech gino pok otimone gimoro marach moparo ni odhi tho tawuoyo kuom jomoko ma weche osedonjo e chunygi mong'e ni kama ogikieni ogik kama koro nyasaye kende ema mondo okonye it is enough gino sesandi gaming'a

oroma oola ojoga winji chake no oroma oola ojoga ang'ugo kapok ing'ulo gimoro ni oromi pok ojogi pok oromi to kata ikaw ni jamasira iketi wiyi to wang'eyo kido to pod mana ikodi giri to pod in mana go bagi pokoro mi iwacha wacha to kati wat bani jare mo eh, kati wat bani ja pi pi gire mo beo kinyal bogo ninge ti pi ma mi ore mo bedo re mo to re mo be ma mi pi bedo pi science mari e marach e mo mi neno ni jobo ko jore mo jobo ko ke jobo sira ke jobo ko temo ma to kadwa wuoyi ta wacho ni ya ka isegi ka mi wacha ni it is enough It is enough. Odhiambo ma kawuono adwaro mondo ajiw ng'ato sani manyalo wacho ni it is enough. Asetimo gini maol mucha orumo mucha orumo aol it is enough. Gigo go timre. Mano momiyo dhako cha nomomo kadhi ka Yesu. Dhako moro ma ma ma ma Okowacho ni it is enough. Adhi ketho cultural boundary. Mm? Kata obedo ni joma igi joma nigi gi blood, joma nigi remo ok nyal donjo kama Yesu nitie, adhi ketho nyaka muom boda. Nyaka muom e kaka Nyasaye ne wacho ni jogi muomuru boda. Dhako jawacho ni adhi muomo boda because it is enough. Gin is enough. Osetieko pesana. Mm, ose maya kue ose ketona social gathering mara distance social gathering ma jo bangi tuni oketo na ok adwar koro gima adwa timo adwa ketho boda adwa ketho boda ka in gi kamiwacho ni kawuono oroma oroma hmm? oromo ok oromi niya ni gino ber ni opong'i ka ng'ama chiemo oromo apada oromi nikech en too much kuomi to be isebede gaming'a isedak e gino gaming'a gi chandruok gaming'a momiyi nying omiyi nying nying momiyi en niya in koneni an aonge go kichak ineni machielo ng'ama miya onge kichako ineni kore ayudo kanye kochako ineni kore an odekre kochako ineni kore an achandora nawinjo ka jathum moro an ogola ogola kia ng'a achandora mojoga iwinjo in ichandori in ng'ama miya onge iyudo kanye chwori ok ti wuoru ok ti wuoru notho Meru kia notimore nade? Koro in aina gi gik aywagra. Aywagra in the sense niya, ni gige jachien ema iting'e wiyi seche te. Onge sama inyalo ting'e gige Nyasaye miwach niya, kawuono to an kod Yesu. Achiew nade? Achiew maber, achiew gi ng'wono, achiew gi kech, aneno herane kuoma, awinjo tekone kuoma. To in, in kiwacho ni ichiew nade achiew marach to ing'iyogo to kama ing'i rach be ing'iyogo jachien be ing'iyogo we bwogowa gi jachien machalo jochiende mag ramogi ma jomoko wacho ni ong'iyogo ni to gichandore to kata kiwacho negi gik monego gitim to gidagi winji kawuono wacho niya oromo man is the key word mana wacho niya oro it is enough

iretire gi certificate e lweti long enough isego olam nigi 90s nyaka kawuono ni tidhi retire mani ikaw nyaka digri ni dhi manyo ko jaduong' gweng' ni iwinjo tich dong gweng' indiko pesa mi dhi mi miyo ji ochayo digri e kor gweng' mi chak ikaw digri haleluya ikaw digri idhi luorori e kor gweng' ni idhi dwaro go chief mochako dhi oyomi koda radar ma giwacho Manga ma nyocha oyudo chief opakore ni hey, nyocha watimo interview gi jochief wayombo radar manga ne mayude to kaka an mine nayude ni to an mana jadi hmm, niyude nade ne ayude baka baka joma noketho na pesa wuonegi ni ne gidhi somo ang'o ni ne gidhi somo nyiedho moko nodhi somo ang'o moko nodhi somo eh, eh, chuo gwen sandan iwinjo ka koro yanyi to mano gima nisomono to ber malich tiende niya In the meaning, he said the long enough. Poke wacho ne dhier niya, it is long enough. I have stayed in this state long enough. And so what is the answer? Enough is enough. Adwaro break the border. Gima ok nyalo timore anyuolawa, anto koro nyaka bed gi historini abreke. Adwa breke kata lweta ni nono adwa breke kata wiya ni nono kata jawacho to ka wiya ni nono to ginena no nitie nyasaye ma muma wacho niya tiend wach ni koel to kelo ler kendo miyo nyaka ng'ama wiye ni nono tiende ng'ama wiye ni thin mobwongo ne ok ti miyo ng'ano yes haleluya miyo ng'ano paro donjone kendo ono donjone achaka noni owacho niya tiende wach ni em to kelo ler kendo miyo ang'owa miyo nyaka kama pache tin rieko donjone to paro donjone koro kata japuonj moro noyanyi ni in odianga buk in oding lori in in apuodho in in yethet in watwat in in hudhuhudhu in in yomyom no nitie nyasaye manyalo tiyo kodi kik iyie weche mana kata japuonj owacho kuomi e klas ti kuomi kik imi weche nyaka ma jogweng' wacho kuomi kikalo ti kuomi yes kawuono wachne gima ni kuomi ni it is enough ni godhiambo kiny wanachak warom kendo e pata to kapok adonje mar kiso iwinjo it is long enough mm? your answer is overdue in mideke ideko nyasaye Ideko Nyasaye gi wecheni nikech chunyi kanyo onge gi yie, pachi ok omako Nyasaye. It is long enough. It is wachre it is long enough. 40 years is, is long enough. Nyasaye aserito ka long enough 40 years. Mm? Achiegni chopo kama iwacho ni men pause. Mm? Achiegni chopo kama iwacho ni men pause. Before men pause before me. Adwaro na wacho ni it is long enough. I have waited long enough. Ambe adwaro ng'ata manyalo nyuoma. kata dwaro chiwo chiega manyalo nyuomo iwinja kapok ichope men pos iwinjo to donjie wach nyasaye iwe wacho ni long enough apako nyasaye apako were kayuda duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko dogre yesu amina wala ni nyasaye maduong' Ero kamano Nyasaye. Nyako cha, dichuo cha, kata o gigo osemake ma osewuotho wuoth barabora osewuotho gi chandruok ma midekre odongo kuome ka tiang' e thim kata odongo ka yien mar sitima nyasaye keth yiendego kata gigo osebedo forest e mbelene mosedhi ong'iyo gi jochiendego owacho ni ok nonyal en orito thone gino biro nege mane rapur mane okunyego nyasaye aketho matindo tindo aketho teko matindo tindo gik ma ji ng'iyogo e nyim wuoth amakogi kendo akethogi matindo tindo obed jochiende mag ura mag kong'o kata mag njaga kata mag ndawa kata mag ter kata mag wuotho mag rochni ma ji tho gorega goya mokia ni mato ng'ato kia ni mato ng'a aketho namba gi chuth kuom nyingi yesu kristo ma ja nazareth igwedho odi cha igwedho nyathi cha igwedho wuoyi cha igwedho nyako cha agwedhogi nyasaye kaka giwinja ka gimako sime kuomgi no kendo kaka giwinja kamoro amora ma gintie ka gin e gari ng'ama winjo dwonda kaka winjo mor mar dwonda no e kaka yesu kwacho mor ni jochiende masandego

So shall it be. Mondo jochiende go ha, mondo wegi. Apako nyingi menyaka chieng' kuom weche te, e nyingi Yesu Kristo Ruoth.